Куустуһан айан киһитэ айаннаата. Биир эмиэ саха диэххэ ыал аҕата уол оҕото маҕатай. Дьэ доҕоттор диэн бараммыт салгыытын саҕалаан игэрэн бардахпыт. Биһиги анааламмытын кыратык түмэ тардан ааспыкка буолбут аҕас эфиргэ бары ытыктыыр убаастыыр суох соҕотох биһиги киһибит диир Владимирович Путин суругун кэннэ посланиены училытта сахалыы бүрүөттээтэххэ сурук да бир известия диэн нуччулутааҕылыга бөлүбүөттээтэххэ сурах диэн известия диэн хаһыат известия диэн телеканал сураҕы эрэ тарҕатар ону диэххэ наада Үчүгэй баай ити ээ бүрүөттэр бааллар, ол бүрүөттэри киһи нууччалыы тылы сахалыы ыраастыы саҕараары дьон ээ бар дьоҥҥо ыраас сахалыы таатта уол эттэрэн туран сахалыы тылынан эрэ толору тыҥанан саҥараары тыллары чочуйабыт. хайдах даҕаны утуйбут үчүгэй. Ол ити ыйытыылаах боппуруостарга нууччалыы тыллары бөрүөттээһиҥҥэ бэл түргэн иһигэр бөрүөтэ тахсаллыбыт. Дьэ даҕатар биһиги анаабыт түмэн Аан бастатан туран, тугу өйдөөн көрдүбүт, аҕайан мүнүүтэ аһаҕаланаатын кытта ити эфир кэмигэр диэтэххэ, Николаевич бу барахан ылайбыт, утуйбатах. Күүскэ үлэлии сылдьар, уутугар хаарыгар киирбэтэ, укаакы туттан хаҥаран хаҕалаата. Ону биһи бэлиэтии көрдүбүт. Онтон туран, дьэ, Кэтэһэр аппайар олорбут тойоттор оро утуйа оро дьааһайар да буоллар дээн тулуйан иһэтилэр эрээри эмиэ биири билитии көрдүбүт утуйдаҕай күүстээх үлэҕэ сылдьаллара туох баадырын тутуһа дьаахтыыллара өтө көстөн кэллэ ээ тэмиги харахпытынан судургу дьон өр одун-тудун көрбөтөх киһибит урукута биис сүүс он Баалыктыы сылдьыбыт Медведевпит даҕаны мохоорон дьэ ээ дьэ кэбиһэ көрбүккүт. Ону даҕаны ити аттыгар олорор дьэ күүстээх үлэҕэ эриллэ сылдьар уолаттар бүүс бүтүн нэһилиэктэрэ арахтара турбута сүрдээх. Оттон дьэ салайааччыбыт этэн тыынан баран истэ баран истэ эдэр тыллара күүһүрэн истилэр сэрэйиллибитин курдук Эйэни уһансыы тула буолла. Туох үлэ барыахтааҕын, туох үлэ бара турарын, өссө хайдахпытын сиһилии оҕустук арыйан кэпсээтэ. Дьэтэн ээ киһи тугу эбии кыбытыаҕай? Барыта иһин этэҥҥэ курдук Ээ, бары Россияттан күрээн чымадаанна хаччылаах оҕуруу тахыыта бары хаччыларын быдьараан көрдөһөр аакка сылдьаллар диэн. Бэйэбит үөрэхпит, образованиебыт, бэйэбит системабыт саҥаттан дьиҥнээхтии былыргылыы да буолбатар саҥаттан туох да игиити-тойо суох ааһарын туһунан диэн. күүстээх да күүстээх, тэлиннээх да тэлиннээх, улахан да улахан точканы туруоруур боппуруос буолла үөрэхтээһиҥҥэ, учууталга саҥа саҥаны айар уонна били туох эбии үөрэхтээһини күүһүрдүүгэ уонна патриотизмы күүскэ көтөҕөргө диэн туһуланна. Ити доҕоттор Ээ, хас биирдии дойду олохтооҕо патриот киһиэхэ сүрэҕин аттытынан киирэн ааста ити тыллар. Үчүгэй өттүнэн соһуйан, өмүрэн, тиэрэ баран бутах. Төрүкүттэн наада этэ. Төрүкүттэн наада этэ инник тыллар, төрүкүттэн наада этэ инник хамнаныы. Дьантан да билигин вот бары кэлэрсиир хуух эти. Биһиги Россия дьэ биһиги бэйэбит өрө көтөхпүтөхпүтүнэ Биһиги бэйэбит сомоҕолоһон, дойдубут туһугар диэн күүскэ үлэлээтэхпинэ барытын кыайабыт диэн. Сүрүгүл хаста даҕаны эргитэ-эргитэ бигэргэттэ. Сыыбырынан буоллун, дэһээтэйинэн буоллун, суорайынан буоллун. Биһиги былаана дефолт буолуохтаах этэ Европалар санаабыттара сынк. Биһиги наоборот өссө бөҕөргөөн биэрдибит. күүскэ диэн туоһулаан турда. Аны бу биһи ыраах хоту дойду быһыгар күн оҕолоро аһаҕалар мээби бэккэ билэр уолаттарбытын көрдүбүт. Үһү-түөрдү булан көрдүбүт. Ну, атын нуучча салайааччылары депутаттарын быстарыгар бэйпаа билэр ба уолаттарбыт бэх окутук үөрө-көтө бэккэ хыныйан бэккэ диэн толкуйдаан руштугулуйан оо дьэ хайдах хайдах диэн буолбакка төбөлөрүн үөһэ тутан сахалар оҕолоро чуо көстөр оҕолор бүрээт да буолбатах киргиз да буолбатах урузбек да буолбатах сахалар диэн саха хандаарыйбыта Лагы сол, ийэбартан оҕорон олоробут. Эйэни уһан саайчыга хахалар сылдьаллар, ол тугугар дьэ үлэ боо бара турар, бара бара турар уолаттар. Оһуох, дьэ онно дьэ эйэни уһан сааччы, эйэни уһан сыыга бүүс-бүтүннүү турдахпытына кыайабыт диэн. Өссө төгүл тоһоҕолоон эттэ, хатылык эрэ тустаахпыт, күндү көрөөччүлэргэ Спецоперация бииһиртэ-хамнаабакка атааката уһуух силы сдерживания диэн граница киирэр арааһынай буола буолбут ньүгүлээйдэри тохтотуу эрэ быһыытынан турабыт бииһиргэ диэн Дьэ ол эрэн аан дойду барыта тиэрэ баран түһэр сылынан буолла атомное разоружение туһунан договоры билиммэппит биһи Россиялар диэн буолла. Америкалар ээ тыгылы эмээхини ыһыллаан биһи бэйэбит быһаарабыт бэйэбитин диэн буолла. Инниэллэ да бабат татай такалайбын-махалайбын дии-дии түөрү-маары түһээхтээтилэр дьэ төһө-төһө дьаабыланнылар төһө-төһө аҕайыллар хас-хастаан кынаһымалыты ыыталлар эһиги ылы оннук буоларын буолуоҕа эрээри олоппо ээ били урукку Хрущев курдук Кузькины мать буваар эһиэхэ айаммаан дайбаһыы такыы дуу такымыы дуу диэтэххэ тахыбата ордук Ньырбайы уолбата ордук барыбытыгар. Россия эрэ буолбакка аан дойду бүтүннүү ол ордук. Тэтити айтиһы дууһата хаччыга ууруллан мачча-мачча ангылыйан риэбинэн маччы миллиарды ыыттыбыт уонна дьэ ол хилимиэһи бэйэ оҕолор быһаныларыгар уйунар буоллулар. Биһигинэн эрэ аҕаларынан эрэ абыммата аҕаларынан эрэ бүргүтэммэттэр көмүскэммэттэр хаххаламматтар биһини уһатамматтар эрэ диир сыал буолуо ол эрэн ол эрэн итини дириҥэтэр итиитик туора-маары хаҥыртар арааһынайа барыта кэпсээтэҕэ төһө баҕара кэҥиир бу Биһиги биири өйдөөн көрдүбүт. Үрдүкү салалта Россия бүүс-бүтүннүү көрдүү сылдьарын. Этэр тылыгар кыбытан ылла верующих диэт, христиан диэтэ. Ол эрэн олону тоһоҕолуу-тоһоҕолуу во имя дии-дии тоҕо эрэ хаҥарбата. Путина этэбин. Тоҕо эрэ аҕарбата ээ маннык маннык маннык гыналлара таҥарааттара онно гыммыттара маннык гыммыттара ол эрэ иһин биһиги киирсэбит диэн точка турбата. Бэйэтэ бу таҥараах христианин киһи түөгэ көмүс сыыпуска тириэстээх. Ол эрэн биһиги өйдөөн көрдүбүт биири кини көрдүү сылдьар кырдьык күүһү Эттэ. Онон һылыктаан да буолбакка, чуо этиэхпитин баҕарабыт биири. Биһиги сахалар хайдах толкуйдуубут да оҕолоннук буолар эбит диэн тоһоҕолуохха сөп бу сурук кэнниттэн. Туоһута барыта көстөн кэллэ Дьэ утуо-хаарыа киирдэ Дьаакассаан ифсаан барда дьэ маннык-маннык диэн дьоҥҥо көрө-көрө дьон диэки көрө-көрө дьэ маннык буолла маннык-маннык диэн ойон тураллара аһыныы буолла ойон тураллара аһыныы буолла дьон тойүрбэт киси ыһыылаһалла да лужникига ыы быччары киһини мунньан баран ура ура ура дьэ истэ хаһытаатылар хаһытаатыбыт Биһиги наһаа үчүгэй кэнсиэр оҥордулар, патриотизмы көтөҕүү буолла, киһи барыта аһаах-аадах тутан көмүскэһэ барыах курдук балаһыанньата буолан таҕыста. Ол эрэн ити эрдэ этиллибитэ хас даҕаны ый аастаа дии, хас да ый анараа өттүгэр хантан тахсыбытый «Ура! Ура! Ура!» диэн үстэ ыҥырыы.

Хаарабыйча халыҥаабыны кэннэ киирбитэ маннык. Эттэ оннукка тиийбиппит. Алгыс ыытааһына, харысха ыытааһына буолта. Бэйэбит уолаттарбытыгар онно ол алгыс ис хоһооно һубу курдук. Мэрэтоҕор кыратык идэ санаата дьиммэххэ эрэ биир киһи хаһытыыр: «Баар бары» диир. Истээччи дьон бары «Биирдэ» дииллэр, «Сарыҥ-сарыҥа» диир, «Күүскэ» дииллэр, «Күөйэһэр» диир, «Кү аньыһар» диэн «Кү» диэн «күн» эрдэ, «Кү аньыһар» диэн алтыһарын, киирэрин-тахсарын аньыһар, эйиэхэ биэрэр, өтөр, туппар үһүн, «Кү айыһар» диэн хаһытыы, соҕотох киһи, талбаах аһатыыр Күүскээ диэн сү ань аһар диэн. Сү диэн аллараттан үүнэн тахарбыт. Ылаары аллараа дойду күүһэ. Алларатта үүнэ тахар туох барыта. Киһи доруобуйата, үбүн аһын, баайын-дуолун барыта сү күүһүнэ. Этчэ, авааһы күүнэ муобатах сү. Өйдөөн. Сү ань аһар диир. Өйөө диир. Күөньүһэр өйөө диир, поддержкалаа диир, сүөнүһэр өйөө диир. Көннөрдүм, эдэн истин. Дьонтан хаһатыыр да оҕотах дьаа диир. Дьаһаны үөһээлэр өлөрөлөр. Дьаа диир. Дьаһа диэн буолла дьаһаны көрдөн туох баар дьон бары истээчилэр бары хаатыахтаахтар. Уураах, уураах, уураах диэн. Эттэ. Ол ону түн былырга бу буойуттар алгыстарын хаҥарыта-хаҥарыта нучча истибите ураа диэн ону халаат ол эбэтэр Россияга ылланан баран хахалыы уураах диэн хаатыыбыт аҕалын уураахта биһэхэ диэн иннэ эрэ күйэ идаа көрү хахалар итиирдик былы былыгыттан төрүттэрбит өбүгэлэрбит салайан салайан сэриилээн сэриилээн хаалларбыт аптаах тылларын алгыстарын Билигин Россия бүтүннүү хаһатыыт бэйэтэ да үрдүк «Ураа!» диир. «Ураа!» диэн шарик дуу, первый май дуу, тохсус май дуу, «Ураа!» туган угулла «Ураа!» диир. Антыгая «Ураах» диэн. Ону холкутук өйдөөн миэхэ наадалар Дьэ уонна биһиги бастакы күнтэн эрэйдибит хайдах эрэ кырдугушка диэххин хайдах эрэ көрөн аһардыбыт нуучулка этиэххэ чувствуйдаатыбыт биири барахсан соҕотох эттэ урукку урукку итэҕэлигэр урукку тутуһа илдьибит баарыгар уолугар кириэстэнэ кириэстэнэ умсарыгар ылыммат ылыммат диэн буолуо да баарыттан первый кылааска аасбукканы ааспыт курдук ол гынан баран билигин дьон сэргэ туохха аҕыйыырый дьон сэргэ туохха наадыйарый дьон сэргэ тугунан өйөбүл буоларый диэн этэр эбит буоллахха кини эмиэ билэр дьон эйгэ дьон сэргэ өй уонна санаа күүһүн күүскэ туһаныахха, ону үлэлэтиэххэ диэн. Төрүт билэллэр. Мылы мылыгыта, этчэ. То, э, били туох диэн мылайы. Э, медиапространствоны ким баһылыыр даҕаны аан дойду походутун кини оҥорор. Реклама буоллун, той буллун барыта медианы. Олуура диэн эттэхэ. Ол курдук. Ата буллаана кини онну көрдүүр. Онна сүүнэ күүстээх улахан тугу көрдүүр? Кырдьыгы. Онна мээнэги опытах оллая. Ирбет ирбете такалыва Россия курдук арахан дойдунары батаан кэлбикки. Туох баайылар хантан хастаҕына уруй икки сириитэ буолуо чечня таһаҕалаабыта куруйана түмүктүөҕэ эттиэ аны буоллаҕына Вяля барахата барыта көрө олороллор истэллэр уонна ити сурук уот мучилыдеев өйдүөххү суоҕа туох суруга туох суруга дэһиэххит послание буолуон иннинэ туох диэн этиэхтээҕэ уже биллэр этэ Примерно бара тыл тылыгар ханта ханыахан лы хас мүнүүтэ хас мүнүүтээн туох буолара биллэр этэ. Тоҕо оннук анаатыйханан кыратык тиһигиэхэйимла эттиэнэн иннигитин даҕаны хайдах даҕаны биһиги Сахалар санаабытынан, аҕандас саныырбытынан, биһиги баҕарарбытынан биһиги кырдьыгы, сырдыгы эрэ, ил эйэни эрэ баҕарар буоллахпытына, сахалар аҕалыахпыт биһиги манна тугу барытын. Ону өйдөө. Ол ол күүһэ Романдас биһи кырчаҕы эрэ эргитиитинэн булбакка бэйэбит санаабытынан. Өйдөөн Ахсынньы ааспыт сыл сүүрбэ сүүрбэ сүүрбэ биэс күннэригэр ааспыт сылга сүүрбэ сүүрбэ биэс күннэригэр мобилизация булуктаа да иккисте булуктаа да илии баттаабыттар дьокутаата бары өйөөбүттэрэ да булта эргии бара булуутумат бары баттаабыттара бары өйөөбүттэрэ күнү дьыла кытары биллибитэ онно туохпа улуус баһылыктарын нэһилиэк баһылыктарын барытын байкалаакка ыҥыраннар дьогутун мунньа эдин испиэге хаҥардан эддин диэн барытын эйэс чып кистирэгэнэ иһэр аннан да буллар оҥоро дьибиттэр этте кычахтаан испиппит дьиэбэ кычаа буолбатах биһиги ону санаан испиппит буолбат иннэ иннэ атым күүспүт өйдө силы мысли санаан испиппит

Этиллибитэ үс кумута биирэ, үс кумута биирэ, үс кумута биирэ ийэ этиллибитэ эрдэ. Оччо уолуохтаах диэн. Нуорма туолар, туолар, сөп, сөп. Онно биһи аныахтаахпыт, биһи аныахтаахпыт эйэни, эйэни. Бары кыайыны, дииллэр, бары кыайыны, давай, ура, за победу, за победу, за какую победу, за что? Идди врать такая гримма, давай. Идди врать такая. Украина эрэ этэ. Но сиргэ биһи уһаана олордубут хохоллору бэйэ билээт, наһаа үчүгэй олдоннор этэ.

Тоҕо эрэ ол инниттэн ол ыйытыын, эппиэтин билэн тураҥҥын, хоруй оҥоһуллан өссө биир ыйытыы этэн бараҥҥын, ол хоруйу ирдиир эбиппит буоллар, ол аата хас сахардыы иннинээҕини буолан ааспытын кэннэ ол иннинээҕини өссө буолуохтааҕа. Өтө көрүүнэн, киһи тылынан, өтө көрүү күүһүнэн. Эчэҕинэ биһиги кырдьык

Эти майгыбытыгар ойкобун сыттаахымардаах сааспытыгар айыы-уйа салгын куппутугар аҕалар майгыларын дьэ бэйэбит билэбит аҕалар барахаттар бырбааччы бэйэ-бэйэбитигэр өйөһөн урбаһан Сэриилэһэн этиһэн буолбакка, «Значит, олороо дойгулай маннык үөрэ-көтө биири санаан, биири өйөөн, дойдубут туһугар, республикабыт туһугар» диэн. Ол киһи анны киһи манна киһи дии-дии ык курдук ньамах курдук буолбаккабыт, саныырбыт биир былыта буолла. Аны дьэ санаа туһунан сибиискэ тоҕолоон этэр буоллахха дьэ ээ били Аммабытыгар Ленабытыгар химическэй завод тутуллуохтаах этэ дьэ баара оттон нугайдаа баара баара иэтиит баара санаатыбыт дии успеха хомойдуу хайаатыбыт туруннубут ээ санаабыт куһаҕан ди куһаҕан һук һук һук э

Блин, массыынаны ууга тохтотооччу аҕалар, саастаах кулайдар буоллун, аҕалан тураллар, массыынатын олорооччу сэрмээт. Ханныгары узбек, киргиз. Оҕолор миэнэ Россияҕа тохтотор иһин. Иһин оҥордубут, оҥордулар, молодецтар.

Ол уларыйыы ыллаҕына үчүгэй өттүгэр сырдык өттүгэр уларыйыы. Инньэ гынар даҕаны хаһан баара үчүгэй ыараханнык кэлэр. Ыарахан кэнниттэн биирдэ кэлэр. Эттиэ. Аны ол үчүгэйбит урукку үчүгэйдэр курдук буолбатах үчүгэй. кэммиҥэ буолара буолуохтаах эми ол эбэтэр дьэ урукку коммунистуу комсомолу пионердуу сылдьыбыт билигин петушок кэмпиэсиир хааһын кэмин буолбатах урукку кэм кэлбэт уолаттар билигин инники үүнэр кэм оҕуруой иһэр буолан баран олус күүстээх уонна адьас дүгүнэ кэлэ

Онтон онтон эн даҕаны утуйан бараҥҥын, уһуктан бараҥҥын уларыйаҕын. Үчүгэй өтө уларыйаан, аны кэргэнэ өйө соһуйуохтаах. Хата эримии таҕайар буолан эрээри бу киһини диэхтээх. Ону кини үүнэр. Тоойукна хас биирдии киһи үүнээйи. Буолбат да уу иһэр, күҥҥэ хайаан да наадыйар. Буолбат да үүнээйи утуйар, киһи эмиэ утуйар. Ийэм биһиэме айылҕаҕа олорунабыт. Буолан баран күнү олорунабыт. Барбаҕа эрэ. Сулус буолбатах, ый буолбатах, сылай күн, күн оҕолорунабыт. Буолбат да. От. Ол эбэтэр ыччатыаха соответственно уларыйабыт. Аны туран Ээ, ол иһин этиэм этэ. Уларыйа өттө өй-санаа төбө уонна майгы, салгын кут, майгы өттүнэн уларыйыахтааххын бэйэн эн, киһи буолан туран. Тулуурдаах буолуохтааххын, күөн көхсүлээх буолуохтааххын, кыраайы диэһиттэргин тохтотоҥҥун, эрэ бу киһи тугу эрэ эттэ, инньэ диэбиттэрэ, эрэ тулуйан истиим эрэ, түгэҕэр туох диирэ буоллай

Вести саха буоллун, быка буоллун быратыгар көстөн Охотник вырдылин диэн ааттанан маһайдьабыт. Ааттаабыттар это оннук, бэйэм баҕарбатаҕым. Оннук ийэн көрдүбүт дьэ. Төһө да эдэбистилэр, төһө да аабылаатылар. Дьэ баран көрүөххэ диэн. Мин киһим көрбөккө иһэрдэн, дьэ дьон баҕа дьэ көрдөрдүн дьэ, миэхэ көрдөбөккө иһэрдээн диэн этэн ааспытын санааммын. Күн аҕара үлэлии охсорбун үлэлии охсон, мууспаҕа тиийэн аҕала охсон, үһүкү охсон маһы дьабадыбыт. Өлө оҕус диэн Фирмаста элээннэ кэллэ хап гына олорон истэ газтан истибит. Газ куттан баран. Элээннэ тиийдибит. Ким аҕа диэн эбит. Массыына баҕа эбит. Сисир аайы туалетнай кумааҕы инна олорбуттар манна олорбуттар диэри этэр кыһан һуу ыппыраас. Онтукутун ааһыннаҕыттар. Ити мас төрдүгэр, ити төҥүлкэс төрдүгэр алаадьы диэн, лэппээски диэн биир баҕайытык уураллар эбит. Эбэҕэ үөһээ тархан уурбуттар, эбэҕэ аллараа уурбуттар, анааларын эппиттэр, уҥа тобуктарынан тобуктаан олорбуттар. Киирэн иһирдьэ көрдүбүт дьэ төһө эрэ да бистилэр онон-манан куура кытары булуо, уу баара булуо, бу баара булуо дии-дии хаамыталаан көрдүбүт, тыы кырыллыбытынан сүүс киһи иһирдьибит эрээри биис сири үктээбиттэр, сүүс киһи иһирдьибит эрээри биис сири таарыйбыттар. Ээ били кыраһа хаар буолан турарын барытын үтэ иһиннэн түһэрэн сүбэтэхтэн үрэс кырыллыбытынан турар, иһи билигин түһэн ааспытын курдук эрэ Көрөммүн астынным. Мин ээн бэттэх кэлэн эрэр эбиппит. Ханнык-ханнык улуустан, ханта-хантан ыччаттар, дьоннор тойотто хотуттаһырыттылар эрээри иһин иһири дойдуну ытыктыыр эбиппит, иһин тупсан эрэр эбиппит диэн. Үөҥҥэ ааҕыахха, хас киһи кэлэн алаадьы уурбутуй, хас киһи лэппээскилээбитий, аатыр бу суолбутун көрүөххэ диэн буолар. Уу, илдьик кэллэ. Этгэ М, аны буллаана ээ не истибит. Чээн буттунан бар, мин буттунан барым. Киирдибит, көрдүбүт, аахтыбыт. Уон истэ таххана аахтыбыт. Өссө эбэһэ киирэн үөһээ атахан үөһээттэн көрдүбүт дьэ онно аллараа киирбиттэр да дьоннор төһө көрөллөр эбитий диэн үөһээ атахыфы кыыстаах уол сороҕор уруһуйдаабыттар ээ били оноҕоһун уҥуор маҥарыйбыттар аллараа массыынабыт этэ атын уолунан түстүбүт һэ быччыгыйта аһаҕалаан быччыгый атах уоллара бааллар Хаатыҥка уобакка этэрбэс, кыһылаах баайа. Баччыгый иннэ баччыгый. Оҕоруу убаа сылдьыбыт, уу-хаа убаа буоллахтара, ойкобун көрүү-истии убаа буоллахтара. Кэлэ барбына үөрэммит ин дьон бэттэх эбит эбит, иһин ытыктыыр эбит сири-уоту. Ханна да уох, окуурап да уох, тохто уох. Иммит баайабыт диэммит эбэни хаҥата уохтуораатыбыт. Таатта эрийээриттэн ама биирдэ тыл быраатылынна. Дьоннор үчүгэйдэр эбит, аҕалар бааллар эбит диэн. Онон махтанабын. Итинник буолуохха наада. Кыһамньылаах, үөрэн-көтөн, эрэнэ-эрбэнэн, ахылыы-махылыы сир быһыытынан. Онно иннибитигэр күүтэр доҕоттор күүстээх, сүүнэ улахан күүстээх көмө. Ол көмөнү бу канал нөҥө ыытарын булуу. Эттиэн бу канал нөҥө этерин булуу. Этиттериэхтэрэ даҕаны, көрдөрүөхтэрэ даҕаны. Онно ол көмөҕө кыттыһар дьон манньата тойо һуух. Эттиэ. Быһата. Ээ, ол көмөҕө киилии, сыам быһыытынан көмө буолара буолуо. Уота маннык гыныаххайын, маннык гыныаххайын хайдаҕай тугуй диэн. Итинтэн ыла сүбэ кыайбатаҕын сүбэ кыайар диэн. Аны туран бу күннэргэ элбэх баҕа киһи ыйытар: «Ээ, этэ диити Туохпу ханна киирдэ, Антуайбы ханна киирдэ, Антуайбы ханна киирдэ диэн. Ити уолга дьахайдар тахаллар, ити туохха туора кырыыһа, онну-манны, ити кыыллар төрдү сүүһү уолбуттара онну-маннык, ол иһин иччилэр аймананнар, иччилэр эмиэ ыалдьаллар ээ доҕоттор. Эр дойду эмиэ ыалдьар. Оннук эбит буолбатах, оннук. дьиви байанай диэн билэр иччибит барахсан арыгынан аһатабыт аһатабыт эрээри ээ ол ол ол аайы арыгы аайы топпот кини ос оспот биир көрдүүт дааны барытын өлөрөр өһөрөр аат ээ оҕо буоллун тыһы буоллун барытын ытабыт барытын өлөттүбүт ол аайы ыалдьан иһэр Сиэрэ-уо быһыыбыт элбэх. Аны туран байыны уонна күөх боллоҕу төбү буккуйабыт дьэ балыктаан кэлэн маа байана бэристаа диэн баҕа. Байыны тугу да билсибэт ээ. Күөх боллох уу иччитэ. Муккалыы олорон ээ ухам муккаҕа мустан туран дьэ уот аһатааччы буолар дьэ сөбүгэстээн туран дьэ баай байына бараххан көмүс хотуртааххына бэрис диэн былыр. Кокошка уонна бас билбэт. Уоннан Күөх боллох билэ. Күөх боллох. Аны сыйа этэрдэҕинэ, хабыта хабаран тохтотон күөх боллох дии дэттэриэхтээххин. Бээ диин. Ындыгайан былаана, ээ, анны-манны күөх боллох таа диир әттэ. Тылан хүмэһинэ сүтэ илигинэ, дорҕоону хүтэ илигинэ халкы ыыттаран кэһээн этитэ. Очотугар буолга ситин дьэ тохтаан дьэ кыргый олгуу киһи турука киирэр былай дахтааны. Ол туругар туруга туруга киирбит туомугар били этэн иһэр бириэмэтинэн баран иһэн ойоҕостон тылла киирбиттэр эмиэ этэн биһэр. Ол түмүгэр «Ол миин ааттаатылар ээ» диир даҕаны дьэ туох-па кутанныттан, туох-па харыйалаах маһыныттан бүүс-бүтүннүү ыган-ыган дьэ былыгын барытын туустум. Икки-үс сирбэ-биэс куулу хостаахдаһабыппыт. Төрүт чаас иҥиннэрэн турар. Төрүт чааһы үс тиити хостоон бараммыт, ол жумухаттан икки-үс сирбэ-биэс куулу хостаахдаһабыппыт. Хайдаа?

Иччилэрбит эмиэ ыалдьаллар, ону баардаах дьоннорунан ыытаннар, ол оччолорго онно тиийин, ол онно тиийин диэн этиттэринэн бэйэлэрэ бараннар, кинилэр нөҥүө эмтииллэр. Эттэ. Оччотугар ол дойду умайбат, ол дойду өҥ буолар, ол дойду үчүгэй буолар. үүнээйитэ, кыыла, көтөрө, эдэрги Лыкова тайаҕа барыта баар доруобай булар. Бэйэҕэ ыллаан өйдүүбүт бу ааспыт сылларга биис бүтүннүү барыта баһаа. Ирбит дойду барыта адьанаан. Ирбит дойду барыта ыалдьаан. Барахатта. Биис бүтүннүү барыта умайаан. Биис бүтүннүү барыта адьанаан. Турар. Дьандыгырбыт үлүгэр түһүөхтээх. Аны бары үөрөбүт. Перезагрузка буолла, барыта ээ, саҥа дьэ моонньоҕон үүнү, куо үөскү иһин да эһээхтиибит. Үөскүөхтээх эмэ аастаа. Бу аайын хайыыр. Бу аайын. Ыарахан буолуо. Ыалдьа сылдьарыччы барахсан сатаан оҥорбот буоллаҕына ээ манна итигилы ээ Африка ортотугар ээ пальмалары аһаабытын кэннэ ананаас үүммэт буол. Оҥорон таһаара оҕуруон кэннэ көрөр-харайар. Ону киһи быһыытынан баҕаран туран хас биирдиибит санаабытынан доҕоттор, харчынан буолбатах, санаабытынан өйүөхтээхпит, махтаныахтаахпыт. Өйдүүгүт? Ити тылбытынан уонна санаабытынан таптыыбыт, махтанабыт, өссө төгүл диэн этэ турдахпытына кинилэр оһоллор оһоруналлар. Ким да Төрүт буоллун, өбүгэ буоллун, үөһэ айыыла буоллуннар, аллараа дойдута тардыылаах иэйэхситтээх айыыһыт буоллун, барыларыгар махтанабын, таптыыбын дии сылдьар буоллаххына, эйигин таптыыллар. Таптыыр оҕолорун таһыйбаттар. Итиитик, доҕоттор, бэйэбит айылҕа оҕолоро буолан тураммыт Буолна элбэх хаччыны, буолна элбэх кэпсэтиини, буолна элбэх ньиэрбэни, барытын бараан-бараан, кыһыны быһа үлэ бөҕөлүлээн, туоннанан ыйааһыны уратын илдьэн аҕалан, сүөкээн, тараан, бүүс-бүтүнү бөрөөн, тыһыынчаны элбэх микроб мини-мини ньиэрбэлэри, ньиэрбэ, ньиэрбэтин. Ороскуоттаан-ороскуоттаан.

Аны ханна эрэ бабахпыт ээ. Мэй, хархабыт, бултубут алтыыбыт, чучунаахтыыбыт, иһэр астыыбыт, тэллэйдиибит, дьэдьэнниибит, отоннуубут, моонньоҕоннуубут, айылҕаҕа эрэ таххан. Онно ханна да уһул. Ночной кулук оннук Ханна эрэ кинотеатрга оннук Айылхаар атахан дуоһунабыт, айылхаар атахан ыраастанабыт, айылхаар атахаммыт сылайбыппыт дуу, сылайдыбыт дуу, сылайбатыбыт дуу диэн муодархыыбыт. Наһаа эчэйдии ырыттыбыт, харахпыт иһимэбит барыта отоон көстө, харахпыт иһимэбит барыта моонньоон көстө, хоп-хоро. Харахпыт иһимэбит барыта дьөдьөн. Мээ эһиэхэни таптыыбыт, биһиги аһаҕалар айылҕа оҕолорунабыт уонна тоҕо эрэ айылҕаны харыстаабаппыт. Ол кэннэ айылҕа эрэйдээх хомойор, иччилэр хомойоллор, ытыыллар-соҥууллар. Мин төһө эмэ маннык үүннэрбиппин, мин төһө эмэ маннык ыыммыппын быйон икки атахтаах иэгэйэр икки атахтаах инньэ гынна. инньэ гыммата диэн. Дии. Буолла хаччыны быраҕан туран. Арааны сүүнэн тыһыынча аһааны ылаллар. Сүүнэн тыһыынчалаан мотуорка диэн. Арааны мүллүнна вездеход диэн.

Айыбытый уота, бастатаан туран хайыбытый? Уот аһатабыт. Бэтте. Онон даҕатар хака күүһэ санаатыгар, биһиги санаабытыгар иккис тылы биһиги санаабытыгар үс кут Пуппуннан эттим үс кут аатыттан. Биһиги анаабытыгар саха күйэ санаатыгар эппиэ. Саха тугу саныыр да ол туолар. Оччокка. Анаан дойдуга өссө төгүл этэбин, өссө төгүл киһиргэтэбин. Аан дойдуга хайа да омук оннуга сатаабатын саха эрэ сатыыр. Айаха айыылар сахалар. Айыылар үөрэхтэрэ, айыылар ыыппыттара, айыылар эппиттэрэ, көрдөрбүттэрэ, эппиттэрэ, оҥотторбуттара иитэҕэл буолан, аан бастакы иитэҕэли тохпорук барыта үтүктэн копиялаан, омук-омукка басар гына оҥорон биэбирэйдэри уһатымаатылар. Оннук оҥорон баран мин иитэҕэлим, мин иитэҕэлим оннук, мин иитэҕэлим оннук диэн. Аан бастакы күн итэҕэлэ хаҕала. Биги, биһиги аны ким наадааҕын ону? Биһиги төрүттэбит, өбүгэлэрбит уоҕалы хаҥаран, үс дойдулуун алтыһан, сэргэнэ туруоран, Дьөөгөйүм сыспа иһэллээҕи туора муостааҕы ыы быччары далын иһигэр хаайан туран, Ылара баайы-дуолу, хаантан хааны ыраастан ырааһы, хааннаах оҕону, хааннаах ыччаты хаалларан-хаалларан кэлбиттэрэ төрдүн мунан-мунан, букуллан-букуллан, былаас-да-былаас, хаччы да хаччы диэки халтарыйан-халтарыйан эһи мачаангала кэллибит. Аны туран дьэ доҕоттор, бу үүнэр сайын Аймык буолабына, сыл буотах, сайын, үүнэр сайынтан, улаатыкка тыһыынча ыһыахпыт буолабыай, икки тыһыынча сүүрбэспит дьэ буолар. Билигин буотах үүнэр сайынтан дьэ хайдах даҕаны санаабытын уларытаммыт, мустаммыт, бөҕөргөтөммүт, хайдах даҕаны уларыйар, үтүө, ырдык өттүгэр халыйарбыт Хайаан да буолар да, хайаан да уларыйыахтаахпыт, ол курдук өйдүөххэ наада доҕоттор. Ыһыахтан хаалаан күндү көрөөччүм уларыйыахтааххын эн. Өскөтүн эн уларыйдын, аттыгар олорор киһин эмиэ уларыйар. Миэхэ эппэтим, бу киһи квартиратын атылааҥҥын, оннук оҥор, сатанинскай туора сектаҕа киир, онон маннык диэбэтим. Мин баар сыл биир ып-ыраас итэҕэли, күн итэҕэлин сайыннар. Күн итэҕэлин бил, төрүттэргин кытта билис, бэйэҕин арый, бэйэҕин иһит диэммин этэбин. Эйиэхэ хас биирдигитигэр

Онну кэлэн, билигин баай инники көлүөнэҕэ инники кэмҥэ кэлэр баай өй-санаа баайа үбас буолбатах. Миллиардер буол, туонуга хачалаах буол диэҕэр, онно төбөн ньоо буолла эн баай буолбатаххын, эн этигили хаччын иһин сотдана сылдьан муҥаайаххын. Бүттэ. Нуайкын, өйүн-санаан атын, тиийбэт, намчы, чычаас, һуу, ноль, зеро, чүчүү. Онтон эскэтин иитэ эҕэ ылбыт буоллахына, искэр ууруна сылдьар буоллахына, эн токуйдаан таһаарыаҕын, төрүттэргин кытта билсиэҕин, өбүгэлэргин булуоҕун. Ааккын да уларытыаҕын, пааспаргыт да уларытыаҕын, саха буолан дьэ сандаарыйарга аҥаар атаххынан, икки илиигинэн дьэ онтон дьэ икки олоххунан тура көмүнэн дьэ өрө тураҥҥын мин сахабын диэҕин. Дьиэ ылыаҕын, уһаайба туттуугун, балаҕан туттуугун, бурбул буруо таһаарыан, сэргэни сиргэ батаран иһиэн. Саха буоллаа дии. Индиин. Онно кэми эбэтэ устутан трехсотый четырехсотый крузак эбэтэр хасарҕастаах квартира буолбатах. Онно кэми. Онон даҕатар биһиги санаабытынан күүспүт санаабыт күүһүнэн кыйабыт Эттэ эйэни аҕалабыт, эйэни уһансабыт. Онон бу элбэх элбэхтэ киһи хатылаабакка бэйэбит уларыйдыбыт, үчүгэй үчүгэй өттүгэр оҕуннубут, кырдьыга маннык эбит диэн тутустубут даҕаны бэйэ-бэйэбитин ырыттаһан, сиэр быһыытынан ырыттыбыт даҕаны онтон туттуох санаата ол. Туох да наадатыгар үп-ас онно маннык хайаан да хаччы, хайаан да ким эрэ тугу эрэ дуккуннаҕына буолар диэн токкуй суох буолуохтаах. Төрү, төрүкү, оннук суох буолар. Интернет, Wi-Fi иһин эҥин аадьыбаккын, өйүн-санаан атын. Төбө олоруута атын. Эдьиийит? Һээпти, ээ, сэмбин эттим. Итинэн басталлаах президеммит доруобуйата бөҕөх буоллун. Халайбыт аҕай барахсан. Үлэтэ да ыарахантан үс чаас тиэрдиллэр дии. Онтон ким сөбүлээбэт, ол киһи сөбүлээбэт. Эттэ. Ким ылыммат, ол киһи ылыммат. Ону хайытык куу. Кэме кэллээнэ уларыйым ла. Эра, кэрэхэ даҕаны дьэ мин муоһа суруйдугуттуу үрдү ырааҕы дин дорооболоруҥ диэн тамары харыһа үтүө үтүө үтүө мураанньыгынан күүстээх оҥордоро эҕэрдэ ийээ эҕэрдэ утуйа киэһэ Ньыкаан Ширику олордор эрэ утуо аҕалыыр үһүн эмиэ дьэ утуйуо утуйуо ааспыкка айфоннар сахалыы ырыа сахалыы сири толорун диэн манна биэрбэккэ билэр кэрэ аҕары өһүргэппитим өһүргэнэн ол дьиэ киэһэ турара сап сахалыы сырыйа сылдьар нааччыгый хайгыыбын да хайгыыбын баар эбит тоҕо эрэ ширип айфоннарга эргии эргии айфоҥҥа аны баары булбакка өһүрэҕэддээн дьэ сылдьан Ай-айа, эһиги э, телепиэҥҥит мин кыһакам буоллаҕай? Зинаида Захарова суругун ааҕа олоробун

Унаан эппит курдук Өйдүүр шатабра кэлбитэ, биир сайын сатаа ээспитэ, Амматтан хаҕалаан биир бүтүннүү республика илин эҥэрин уһууга тонообута. Дьэ туохтааны эһиги ылыы үүнэр үһү, үүнэр үһү диэммит. Сыыҥ, тыа тыынан, эһиги ырыа дьонно дьэдьэннээн абыраммыппыт. Бары билээт, биэдэрэнэн дьэдьэн, уон иккилээҕинэ лаахтаа биэдэрэнэ. Түмүгэ тугуй, билигин ол тыа оһох сухостой дии уота уазигынан таххан кэрдэн бүтэрэ. Уокка оттон бур-бур-буруо таһааран бүттэ күл-бу. Ол оннуга туох хааларый дии. Дьэ вопрос. Боровсто биис бүтүннүү дьэ үүнэ ыраххан эрэр һабыыс саҕатыа. Барыта ойуур.

Зинаида Захарова иккис ыйытыгын кытта сөбүлэспэппин, хата аҕыйах ыйыырыйбыт диэбиккэ дылы. Эйэҕэ Махтал Петровна. Эпте доҕотторуна бу үүнэр сайын таһалга халгыы инники Ээ суларыйдахпына эрэ сылдьабыт доҕоттор. Олус күүстээх, ээ тэтимнээх олох иһэр. Ээ санаа өттүгэр ону өссө төгүл тоҕоҕолоон этиэм этэ дьэ ээ быыбарбыт айдаана кэлиэхтээн ньууньаабаҕа буолуохтаахпыт Бары бөрө-бөрөҕө булуктаахпыт, очуоккай мин кыһылбын эн күөххүн дэһиэхтээхпит. Онон то онон туһаайан буолаары турар быыбардарга нэһилиэк буоллун, улуус буоллун, Ил Дархан буоллун, депутаттар буоллун, кандидаттарга биир этии баар этэ. Эһиги саха булуктааххыт. Хахылыы толкуйдуур үс куккутун билэр буоллаххытына, Иһалара дойду баар ээ уонна муҥур ойох буолбатах буоллаххына эн быыбарданыаҕыҥ мумайахтар кэмнэрэ бүппүтэ бүппүтэ олор ырбаттар эйиин туруоруохтара уо чу Чэ уот, били кормушка чугаһаан хаччы сиэмиин да тукуйдуур кэтэх аһылаанын эрэ салайтарар, ким эрэ мээнэ лопаччы лопачыгаччы салаатахпына үчүгэй буолуом дии саныыр буоллаххына эйигин таһаарбаттар, ол кэм ааспыта. Онон убаастабыллаах көрөөччүлэр туруору кандидаттаргытын сыыйын Этэр дьоннор буолаллар. Эдэр, эбискэ өйүскэ эриллибит, эбискэ өйүс кэмигэр тойон буолбут дьон буолбакка, эдэр дьон буолаллар. Аҕылыы өйдөөх, эчи, аҕаны сайыннарар. Аны биһиги сахалар диэн токуйтан биһиги диэн мин санаабар, мин көрүүбүнэн, мин диир Тылыгар баар эбит буоллаҕына, ол киһини талыма, туох да уһук. Бүттэ. Интервьюм боо дайа. Тоҕо айахан бу кэмтэн ыла күүстээх уларыы, аны ол кэмҥэ эпкэ эппиэттиир баһылыктар буолуохтаахтар. Ол кэми тулуйар, ол кэми өйдүүр. Эттэ. Аны туран Үп-хос билбэт буолар. Холурура биһи тугу туттураалым хаччы наада дии. Буолбат да. Ханырым миллиард көрүлүннэҕинэ туора буолуохтаах диэн. Аны ону токуйдаһан сыыйа суох буолар. Ол аата бас-көс киһибит, баһылыкпыт эбэтэр үрдүгү тойотторбут үптэр-астара суох буоллаҕына ол курдук токуйдаан иһин. Тугунан токуйдуулларый, тугунан оҥороллоруй, тугунан туталларый? Ону токуйдуур, сатаан токуйдуугун, аа, онтон-мантан кыах булабын, инньэ гыныахха сөп, маныахха дии буоллаххына, эн тур, эн баһылыктаах, эн кыай. Онтон атын аһатан, эйс, хантан да кыаллыы, эйс, онно кыаллыбат, ээ, мин санаабар аннык, ээ, инник буолбат, мин санаабар инник гыннахха эрэ, аннык эрэ, ээ, аннык буолбат, быдыыга сыһыаттыын дьин буоллахха, эн буолбаккын. Көрөхпүт. Акылааттаах туо уһук. Күһүн көрдөрүө. Дьоно күндү көрөөччүм, бүттүбүт. Болҕомтоҕо диэн махталларын. Өссө да билсиэхпит турдаҕа. Хаһан таххарый? Ким билэ, оччотооҕу билиэ. Шибай рубиллер буллулар. Ээ, уонна өссө төгүл санатыам этэ. кэрэ аҥардардааны, күүстээх аҥардардааны хаһааҥҥы лукулустуй булу хороҥҥо хаама сытыахытый? Ну, үүнэр ыйбыт дьэ бу дьахтар күнүн кэнниттэн дьэ быыс бүтүннүү дьэ ыйыһыттар дьэ түһэллэр, иэйэхситтэр кэлиэллэр. били Денсия влюбленных иһин диэн оннук-маннык Валентин иһин диэн буолбатах. Ыйыһыттар аны иэйэхсит, иэйэхситтэр киирэллэр, түһэллэр. Эттиэм бу ыйаалыы «Эй, санньаан эттиҥ, хаһан айахтаххыгын, хаһан айаҕалаабыный?» дии-дии күлүү-элэк оҥосто сылдьыбытын дьэгэлэллэр. Оннук түгэни куоттарыма диэн ыҥырабын эттигэ буола илик дьоҥҥо. Буолан баран «Просто полный буол» кыратык кыһалын, кыратык баҕар Эйдээтин дуо? Кыратык кыһалыҥ, кыратык баҕар, мичтайдаа, урруу мичсиригинэ иннэ түһүөҕүн. Кыырыан, этиһэн, охсуһуон, онтуга аналын илии сылдьар буолуоҕа. Ити дьахтар күнүн кэнниттэн уон биэстэ хааланар. Онон шансы угуттарма ылан ыргылы велотренажерга олорон ырбытынан бар. сүүрүүн сыаҕын сыбырата. Онон дьаатанта кытаатын эттэ. Онна улаатын сыйман, онну маннык чип-чаап тиэмэн бэйэҕэ тускутуна токуйдаан доҕоттор. Билигин оҕо уруу тэнитэр, оҕо уруу үөскэтэр, ыал буолар выгоднай, барыстаах буолла. Хачыгыраччы хаччы. Былыргы биһиги дуу буотах, билим баһа алыста, төбө баҕара төрөө, буол өйөбүл. Россияттан буолла, республикаттан буолла, буолмай. Аны мандагайбыт бүтэ аалыа, бачча ылына түмүктэн аалыа дии булаха сыыстараҕыт. Чаччаҕына эһиил да айаҕаларын ивин дииһэ дьэ булахына куоттараҕын. Тоҕотун кэнники үллүйэҕин. Дьон арааһынай буолар. Ким эрэ холото уһук, ким эрэ хололоох, ким эрэ холото уһук киһитэ хололоохтооҕор элбэх буолуо. Һойуохана инде я саныыр, я занят, я не могу диир. Тормозтыын оннук тормоһуна хаалыа. Онтон дьэ тохтоор аһаата биирдэ Дискотекаҕа барыым наһаата биирдэ ханна эрэ иһдьим дуу, дьон элбэх иһдьиһэригэр кыратык тиийир таҥас эрчиккэннээҥин. Мээнэ арыгы иһимэ табахтаама, мин атын таҥастабыл бэйэҕин уларыт, токуйгун уларыт, бу доҕоттор, бу үлэлэр, бу коллега ити туох хаһан да барбат ээ. Эйигиттэн иһдьэн наһаата биир күн баран котуокка хаҥкылаа, значит муоспут тоһунна.